Сәлам, сәлам, ниһаять безнең буын батылның чираттагы чыгарылышы һәм бүген бездә кунакта Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты директоры Искәндәр абый Гәләҗев һәм Татар китабы йорты директоры Айдар Шәйхин. Хәерле сәгатьләр, хәерле көннәр. Исәнмесез, хәерле көн, Аллага шөкер. Бик дулкынланып, бик кызыксынып килдем. Сезнең янда мин, мин үзем дә дулкынланам. Мин үзем дә дулкынланам, күпмедер. Сез әзер, Ме? Сез әзер булсагыз, мин кагыйдәләрне аңлатам.
Тыңларга әзер. Безнең барлыгы 10 сорау булачак. 10нчы сорау җиңүчегә генә биреләчәк бүләк алу өчен. Хәр сораулар катлаулылыгы ягыннан баллары да аерыла җаваплар өчен. Ә, әлеге сорауларга сез җавапны белмисез икән, бер дә куркыныч түгел. Сез вслух уйлый-уйлый, сөйли-сөйли, әкренләп ниндидер логик яктан аңлатылган, әмма дөрес булмаса да җавапка чыга аласыз. Ансы да монсы да юк икән, шаяртып ала аласыз. Анысына да бал куя алам. Барысы да Алайса шул шаяртуга гына кайтарып калтырбыз инде безнең арасында.
Барысы да миннән тора, бик күп әйбер. Менә сиңа. Аны мактарга кирәк. Аны мактарга кирәк. Комплимент. Аны мактап утырабыз инде капыгыч. Миңа кызык булырга тиеш, миңа ошарга тиеш. Ага. Э, сез әзерме? Әзер. Башлап җибәрәбез.
Әйдә. Димәк, безнең беренче сорау. Бу мин ниндидер бер әйбер турында сезгә сөйлим хәзер. Сез шуның нәрсә икәнен белергә тиеш буласыз. Әлеге күңел ачу чарасын Япониядә эшләүче, Япониядәге бер төнге барда, төнге клубта эшләүче, барабан, барабанный установкада уйнаучы бер егет уйлап чыгара. Һәм шулай ук ул музыкант та була инде. Э, аның музыкаль белеме булмау сәбәпле, ул гел ноталарны оныта яки бутый торган була. Бу 1971 нче елда була. Әмма ул әйбернең прототибы кебегрәк була ул, ул вакытта уйлап табылган аның әйбере. Ә бүгенге көндә без кулланыла торган варианты 1986 нчы елда гына кулланыла башлый. Бу Япониядә музыкант кулланыла, бик актив кулланыла. Ул ниндидер матди нәрсәме, нәрсә ул? Э, ну, Кулга Әй... тотып алырлык ала торган нәрсә ну... Кулга тотып карый торган. Ну, тотып та була инде.
Чаклап та буладыр инде. Бу Так, хәзер искә төшереп үтәбез бөтен әйберне. Япониядә 1971 елда музыкант егет Так.
Уйлап чыгара.
Барабанчы.
Әйе. Ну, ярар, барабанчы булуына бик бәйләнми инде. А, бәл бәйләнсә бит. Так.
Әйе, бу аңлавыбызча музыкага бәйле әйбер булып чыга инде. Һәм клубларда бик киң таралган әйбер. Ну, алай булгач инде ул э, клубларда булгач цветомузыкадыр инде ул. Юк.
Юкмы, нәрсә микән?
Мин клубка барганым юк бер- гомеремдә дә. Шуңа күрә.
Ну, клуб, Ну, клубларда гына иштән- түгел, кафеларда А, да, башка кафеларда. урыннарда да ул бар. Һәм аны өйдә дә оештырырга була ул әйберне. Соң шул цветомузыка булып түгелме соң инде? Ансы да була.
Ансы да Тик монда сүз ул турыда түгел.
Ага. Так.
Нинди уйлар бар? Син яшь кеше клубларга күп йөрисеңдер. Әйе.
Кыз сайын шунда. Иә. Кайтып кергән юк. Так. Так, так.
Ләкин мин күп мин бик күп сериал карыйм. Һәм син күрдең сериалда. Мин менә сериал. Мин белмим, минемчә җавап бик мин уйлаган әйбер ул бик э, элементар сыман тоела шуңа. Әйтеп кара, бәлки ул шуның төтер җаваптыр. Но менә нәрсә дип бит ул?

Гел җырлаталар бит караоке. Җәмәгать, все, мин биреләм инде. Беренче, Юк, беренче э, биремнән соң да мин бер нәрсә булдыра алмагач, башыма да килмәде. Мин караокены вап- нәрсә икәнен дә белмим. җәмәгать. Гомумиләштереп китәм, ул төнге клубта э, кешеләр бу ул егет инде э, пианинода уйный торган була Мгм. шулай ук анын янына җырларга киләләр Ә һәм бер вакыт аны бер бизнесмен үзенә ниндидер чарага кунакка чакыра шулай ук уйнарга егет килә алмый һәм ул шундый әйбер уйлап чыгара ул маг- магнитофонга яздыра шул мени көйне бизнесменга кирәкле көйне һәм аңа җибәрә һәм анда текст кына чыга торган әйбер килеп чыга хәерле булсын әйдә җырлап карарбыз э, ике балл айдарга все дәвам итәбез булдым дәвам итәбез ике мең дә жетенче елда так нудистлар пляжында так егерме шәрә егетнең йөгереп йөргәнен күрергә була Ике сәгать буе чабып йөргәннәрен күзәтергә була. Әйе. Нәрсә булган анда ул вакытта?
Хатын-кызлар булмагандыр. Шуңа күрә йөгереп йөргәннәрдер хатын-кызны эзләп. Нәрсә булган микән? Алар бәлки ниләрдән папараццилардан качканнардыр. Егерме ир-ат бер Ну, юлы. конечно, шулай, менә нәрсә.
Бер-берсен каплап.
Юк. Юкмы? Юк.
Айдар, син э, клубларга йөргән шикелле нудист пляжларда еш йөрисеңдер инде, әйдә. Кая качтың син 2007 елда?
Син кая чакырдың мине? Айдар әйтәчәк, менә мин э, мәктәптә укыган вакытта, менә шундый нәрсәне без укыган идек, һәм җавапны бирәчәк ул хәзер үк, әйе. 2007 елда бик авыр яшь иде. Ну, алар булган син белгән. Мин нудистлар пляжда йөрмәдем. Юк, сен ул соңрак белгәнсеңдер ул нәрсәне. Белмим нәрсә шәм алар.
Нәрсә нәрсә җавап биргән? Юк, алар Сапай чапканнар син аларга. Каядыр түгел, алар йөгереп йөриләр. Менә кешеләр нәрсәгә йөгереп йөриләр? Тик салкын булгандыр көн, шуңа күрә җылынырга теләгәннәрдер. Юк.
Шундай җылы була аларда язган. Бу аларда шундый нудистлар олимпиадасы булгандыр. Э, Турнир, йөгерү. Бу менә олимпиада тирәсендәрәк йөреп карасагыз. Спартакиада инде алай булгач. Олимпиада, да, нәрсәләр анда? Спорт. Спорт. Йөгерү Мәш. буенча ярышлар. Болар б- Юк.
бездән ма- миннән мәсәлән бүгенге карар теге читтәрәк булган темаларга керә. Свидислар, спорт. Әйе, Караоке, клуб- клублар. клублар, әйе.
Ярар, ярар, син монда нитеп утырма инде артык. Яшереп бөтен серләреңне. Без беләбез бит. Әйдә.
спортка бәйле булды инде яр айда айдар син спортсмен айда син озактан ашта булганда мин озактан ашта түгел касыда идем әйе һәм һәм аңа күп нәрсәләр сөйләгәннәр ахрысы менә мин булып кайттым озактан ашта айдарга әйткәнем килмәде бит мин касында калдым озактан ашта белмим спорт төренә бәйле аерым спорт төренә Дип әйтик инде. Егер, әйдә санына да карыйк. Егерме, якынча егерме. Нәрсәгә егерме алар? Футбол уйнаганнар алар.
Уйнамаганнар, менә әйдәгез шул тирәдә футбол. Футбол уйнаганнар.
Һәрбер төркемдә, такымда уншар егет.
Уншар нинди? Ну, бер берсилек ну, капкада тора. Э, ну, юк, ул запаснойлар белән анда 20-гә чыга. Алар булгач волейбол уйнаганнар.
Юк, юк, футбол тирәсеннән китмәгез. Футбол тирәсеннән Бу тулы бер команда булды инде. Тулы бер команда. Нишләп алар анда йөгереп йөргәннәр?
Йөгереп йөргәннәр.
Тренировка.
Туп эзләгәннәр.
Әйе, тренировка.
Туп эзләмәгәннәр алар, тренировка. Һәм шәрә килеш. Нәрсәгә булыр дип уйлыйсыз?
Ярар, сез дөрес җавапны әйттегез, инде нәрсәгә алар йөгереп йөриләр дип уйлыйсыз анда? Футбол, футбол э, буенча футболистлар, аларның тренировкалары, барысы да шәрә килеш йөгереп йөриләр.

Үзең әйтәсең инде, әйдә ярар. Ну ярар, икегезгә дә берешәр балл бирәм, чөнки сез икегез дә. Без шаяртып утырдыгыз инде. Юк, сез бер сорауга җавапны икегезнең җөмләгездән тупладык инде.
Каршы түгел. Ул үзенең кырыс методлары белән танылган бер диктатор тренер дип әйтик инде. Шул рәвешле үзенең футбол уенчыларын чыныктырырга

Кой әле, син тагын син мине нитмә әле, слушай, дәрәҗәне төшер әле. Ярады.
Өченче сорау бер шәрбал булды икегезгә дә. 1957 елда Иә.
Э, ике Америка галиме футуристик абойлар уйлап табу э, буенча эш алып баралар. Алар моның өчен махсус станок һәм ике душ пәрдәсе алалар. Так.
Һәм шул станок аша ике душ пәрдәсен чыгарганнан соң, шунда килеп чыккан материалны, шул тукыманы дип әйтик инде, бөтенләй башка максатта кулланалар. Обой буларак уйланылган була бит инде бу. Әмма бөтенләй башка максатта кулланалар ахыр чиктә. Менә без моңа барып чыгарга тиеш. Ә без моңа барып чыгарга тиеш.
Әйе.
Бер биг бой кеше э, шул кешеләргә заказ бирә. Менә мин футуристик кызыклы обойлар телим үземә дип. Алар аңа ясап бирәләр ул обойны. Әмма ул аны кабул итми һәм алар кайда тагын моны кулланып була дип уйлап йөриләр. Бер подсказка алар аны э, теплица э, яшелчәләр белән бәйле, теплицаларга бәйле бакчачыларга тәкъдим итеп карыйлар. Ну, Парнипленка ше.
Полиэтилен? Полиэтилен юк. Полиэтилен юк, элегрәк уйлап табылган. ул.
Юк, юк. М. Әмма анда да ул килеп чыкмый. Анда да ул килеп чыкмый. Дип буламы соң аның белән? Теге, Аның белән а- а- бәрәңгене аның белән төреп пешереп буламы?

Димәк, ул ну, обой буларак күз алдына китерсәм, бик кызыклы обой булырга тиеш бит инде обой буларак. Бик кызыклы футуристик обой буларак. Просто тукыма гына булмый инде ул. Просто тукыма гына булмый инде, аңладым. Бу ниндидер теге бизәкле була инде, гыйме? Шулай иттереп. Шулай да.
Күпмедер. Аның шул тукымасы кызыклырак та инде бизәгенә караганда. Бу сорау димәк нинди булып чыга? Бу нинди тукыма дигән сорау бу? Яки нәрсә өчен кулланган норманы? Нәрсә ул?
Нәрсә ул?

бәрелмәсен ватылмасын өчен әйберләрне теге ништәли теге ни инде шул аны исеме камерасы хәбәр теге теге ни инде ие күперчатый әйе инде шундый ә мин аны белмим бит әй әй аңлап исемен белмим аны ә мин тагы ул әйберне белмим шытыр шытыр шытыр басасың дип әйе әйе аңладым аңладым теге антистресс әйе һәм бу сорауга җавап өчен Ничә балл бирергә икән сиңа? Беркемгә дә бернәрсә бирмәскә, чөнки ул дөрес әйтмәде. Юк, ул дөрес әйтте, ике балл бирәм. Юк, дөрес әйтмәде.
Мин дөрес әйттем, шатыр-шатыр дигәч. Мин дөрес әйттем. Беркемгә дә бир.
Ике балл, бер балл. Ой, рәхмәт.
Малай, бу алга китте бит әле. Ярар, мин аңа... Кем? Кем? Минме?

Сигезләр.
Безнең санап баручы бар. Мин санамыйм, мин андый. Әйдә, әйдә. Әйдә.
Дүртенче сорау.
Бер математик.
Исеме бармы? Бар.
Ага. Петр Густав Дирихли.
Беләм.
Все, бетте.
Исемен генә Мин аны беләм, бер бал. Исемен генә беләм.
Әйтәм бит. Э, телеграмма җибәрә.
Так. Ул телеграммада 2 плюс 1 тигез була, 3 дип язылган була. Нәрсә нәрсә аңлата ул? Әйе. Ике плюс бер эш? Әйе, ике. Сез хаклы дигән сүз. Нәрсәгә?
Ну, димәк, ул инде хәбәр алган. Ә ник бер плюс бер тигез ике түгел, ник? Юк, юк, ике плюс бер. Ике плюс бер тигез була өч. Шуны дөрес бит инде.
Ике плюс бер тигез була өч. Ник, ник нәкъ менә башка төрле сан белә аңлатмаган ул аны алайса? Монда саннар мөһим. А, монда саннар мөһим, әйме? Әйе.
Угу.
Ике кеше гаилә, берсе бала, димәк, гаилә туган. Әйе, димәк, бала туган дигәнне үзенең туганнарына.
Күрдеңме? Во! Шул әйтергә генә кирәк булган. Нишләптер башына шул килде. Әйе, ир белән хатын тагын берәү бала туды, без өчәү булдык дигән шикелле була инде бу. Сезгә бу сорауга җавап өчен 3 балл. Ике бал.
Ике бал. Тагын бер сорау һәм узып китәсез башыгыз.
18-нче гасырның. Ох, минем яратам гасырым.
Айдар аны точно белми. Әйдә. Дәшмичә кереп утыр, яме? Иштү, дәшмичә генә утыр. 18-нче гасырдагы иң оста Италия скрипачлары. Так. Аларның тормышында, иҗатында бер җан иясе бик мөһим роль уйнаган. Так, бер җан иясе. Әйе, ничә җан иясе икән?
Мин җан.
Так.
Бу димәк скрипка ясаучы я Амати, я Страдивари була инде, әйме? Юк, яки Гварнери. Скрипачлар. Гварнери.
А скрипачлармы?
Скрипка ясаучылар түгелме? Юк, юк.
Так.
Уйнаучылар.
Уйнаучылар.
Әйе, ниндидер бер җан иясе. Ниндидер бер җан иясе, ул димәк скрипканың кылларын ясарга ниндидер хайван кирәк булган инде. Ат.
Юк, әмма бу логик яктан аңлатылган җавап өчен мин сезгә бер балл бирәм. Дәвам итәбез уйлавыбызны. Уйлавыбызны. Күрдеңме малай? Күрдеңме малай? Вот так. Вот так. Ошамый я буен.
Ошамый сиңа буен.
Давай, ярар, давай. Без икәүләшеп кенә сөйләшеп утырабыз. Мин китәм.
Так, тукта.
Э, нинди кыллар нәрсәдән ат э, ниннән коелган бу әйдәгез бу скрипканың төзелешенә нәрсәләрдән ясалуына бәйле түгел бәйле түгел аллага шөкер Дөрес әйтмәгән мен алайса. Скрипка тавышы дигәч, миңа никтер күсе тавышы. Алай булгач.
Алар күсенең чинавын тыңлаганнар Юк, кыска өйрәнгәндә. Скрипка тавышы түгел, име? Нәрсә микән инде болай булгач?
Әлегез бер подсказка алар. Әйдә. Уйнар алдыннан ул әйберне тотканнар. Тотканнар. Әйе, менә нәкъ менә кулга алу процессы ул әйбер. Ул теге акбур, ниме, ниме? Җан иясе. Һә, җан иясе. Сине.
Нәрсәне тотканнар?
Нәрсәне тот? Балыкны тотканнардыр алар. Ник?
Нирәк, нирәк булса, куллары җепсек булса ниченә инде. Менә кулларга бәйле ул, әмма әмма җәнлек тотканнар микән? Нәрсәне тотып карап була монда, слушай. Ә ник пси? Ну, мин грипсин тотар идем. Чөнки ул йомшак дигән әйме? Йомшак. Башка башыма берәрсә килми. Арсына тотып карап булмый бит инде әйме. Так, ни дигән кирпе. Менә сез куллар дип әйттегез. Кирпене тотып караганнар, кадалсын өчен теге кулларның теге сеземлелеге көчлерәк булсын өчен.

Ул хайван йорт хайванымы соң? Юк. Йо- Юкмы? Юк, юк, Юк, хайван урман. түгел ул.
а. Соң аны алар урманга барганнармы тотар өчен? Ну, күрәсең. Күрәсең. Бу аны. ниндидер теге майлы Урман хайван. түгел инде. Ниндидер интересный.
Майлы хайваннар бит алар. Майлы М, түгел. Майлы түгел инде ул.
Скрипачларның уйнаганда бикеш куллары тирли. Һәм менә Мгм. Тирләмәсен өчен? Төлке койрыгы тотканнар алар.
Ник?
Соң бит корырак булсын өчен. Кул кипсен өчен. Ник эт койрыгы түгел? Үзең әйттең бит йорт хайваны түгел дип. Ә, ие шул.
Коран өчен. Ник?
Үзе безне бутый да, понимаешь? Ник тиен койрыгы түгел уйса ярар? Ну, алайса тиен койрыгы булсын ди. Юк. Фил койрыгы түгелдер бит.
Балдыз мин монсы өчен. Ярар, рәхмәт сезгә, менә сиңа. Нәрсә әзә биргән? Мин бик агрессивный булырга тырыштым, барып чыкмады. Так. Кырлады урманнардан.
Куллары тирләмәсен өчен.
Әйе, корырак булсын өчен. Корырак булсын. Нәрсә тирләтми?
Нәрсә тирләтми әле? Нәрсә бар итү шундый хайван? Юк андый хайван. Ул шундый матдә бүлеп чыгара. Бурсык. Бурсык ма?
Бурсык ма? Бурсык ма?
Менә күрәм мисең, бу шуңа күрә искә төште ул.
Юк. Ярар, тагын бер куян инде алайса, куян. Юк. Кыз балалар җидек инде ул ничә? 4 бал җидек. Тагын бер зур подсказка әйтәм алайса.
Алар ул әйберне тоту урынына кулларына әзрәк кенә алкоголь, спирт ышкып алсалар, Шул нәтиҗә Да, бирәме? шул ук нәтиҗә булган булыр иде инде. әйе. Безгә алко- алко- алко- алкогольле хайван кирәк. Алкогольле хайван, менә бит ул. Туктале, каян аласың аны? Так. Ну, ярар инде, әйдә, балаларны җыйдык үзең әйт. Ярар, балалар җыйдыгыз инде әйтәм. Әйе. Ул ул бака. Бакка. Ул аның тиресендә ул бүлеп ул аның тиресе бүлеп чыгара Менә хәл алкалоид. бәхәсләшеп алалар.
Фантастика. Бака җан иясеме, юкмы?

2006 нчы елда сез, 2007 нчы елда Путин. Сайлау хокукы. Нәрсә эшләгәннәр? Менә бу кешеләр нәрсәдер булган кешеләр. Сөйләмәдегез мени 6 елга хәтлек? Мин аңа хәтлек сөйләмәдем. Принципиально. Туктале. Миңа да шуй башлады бит әле бу сорау. Так. Так, так. Ну, Америка хатын кызлары иртәрәк алган нәрсә бу хокук. Сайлау хокук.
Юк, ансы шулай, юк, компьютерны сайлау хокук юк бит инде. Анда уйлап утырып булмый. Путинга һәм Путин бабайның инде аның безнең илдә сайлау хокукы булган әлбәттә. Так. Нәрсә эшләде микән ул? Эм
Кәҗенче булыштан. Юк, 8 дә китте ул эштән.
Эштән.
Ну, башка башка вазифа. Күрәсеңме менә? Башка вазифа артта калды, хатын-кызлар, мин дә артта калдым, Путин гына алга чыкты, понимаешь? Һәм дөрес бит ул, шулай булырга тиеш ул. Так.
Нәрсә бәйли ала? Нәрсә бәйли ала бу төрле-төрле Җанөяләр һәм җансызлар. Җанөяләр һәм һәм компьютер найме? Так, компьютер, хатын-кызлар, мин. Нәрсә шөгыль микән? Һәм Путин. Һәм Путин. Путинга кадәр бит әле мин нәрсә дөршләгән. Так, 2006 елда. Как посмели?
Да, Путинга кадәр мин ачыш нидер, ачыш ясаганмын, понимаешь? Бу бит мине ничек күтәрде? Беләсең, мин үз-үзем белән үз-үзем белән горгылана башладым. Һәм сездә супу сөйли. Так. Ияреп. 2006 ел. 2006 ел. Так. Нәрсә эшләдем микән мин сине? Менә тагын бер әйбер әйтәм.
Әйт, миңа. Ну, әзрәк кәефегезне төшерәм инде. Әзрәк кәефегезне төшерәм инде мин сезнең үпкәләмәгез. 2016 елда сез генә түгел, мин дә шул исәптән. Эй, Аллам. Бераз катлаулыракмы хәзер?
Бутап бетердең син бөтенләй.
Нәрсә эшли алабыз без? Нәрсә эшли алабыз инде? Мин ул вакытта 9 яшь.
А миңа 48.
Юбилей почти. Так.
Компьютер ничәнче елда?
1982.
Ул вакытта компьютер Ну, бүлмә нормально, кадәрле булган бүлмә, икән, да. әйе. Так.
Хотя, и ул вакытта уже киң бер килә Ну, башлады. ансы шулай, да. Әйе, Apple-да Юк, килә. Ул 70-нче елларда булган инде анда. Так. Менә шулай инде ул. Мин теге яшь чакта мондый интеллектуаль уеннарда катнашмаган. Шуңа күрә баш эшләми. Әйе, Әйе, әйе. менә Айдар Айдар- катнашкан безнең. катнашмаган. Айдар Ага. катнашмаган ул бит Катнашты. инде безнең ни, интеллектуалларның иң э, атаклысы яшьләр Салтай арасында. касалан кыстыра. Кыстырам, кыстырам, сине Әйе. тегәзәктек. Бдительность дигән Әйе. нәрсә. Югалсын өчен. Әйе, югалсын өчен.
Һәм үзем теге тырша тырша уйлыйм, тырша тырша җавап эзлим. Ләкин җавап барыбер юк. Әйдәгез.
182. Бер подсказка әйтәм инде. Менә нишләгәннәр дип әйттем бит. Ул нишләгәннәрне төгәлләштереп әйтәм. Нәрсәгәдер лаек булганнар. Нәрсә лаек булдыгыз?
Нобелевская премия мира. Юк.

Сәйт ачу ла түгел. Юк, интернет соңрак бит ул.
Ну, менә Америка хәрбиләренең беренче шул челтәре Аснет дигән ул ничәнче елларда икән инде? Ул 70 елларда бугай. Ул беренче компьютерны берләштерә накат челтәр. Без сезнең бик акыллы икәнегезне аңладык, әмма бу безнең сорауга бәйле түгел. Әйе. Сиңа шуңа күрә бал юк. Кызыклы фактлар бүлеге.
Рәхмәт.
Фактлар бүлеге. Сиңа шуңа күрә сиңа бал юк, дустым. Так.

Менә Путин журналга бәйле нәрсәгә лаек Юк, була ел кешесе ала. булгандыр инде, Әйе, 23 Time- елда, Times әйе. журналы ел Time, кешесе Time, дип. Time журналы, әйе.
Әйе, 82 елда компьютерны бәйттем. Ә мин, ә мин бында нинди Нәрсә егет? шока?
Мин Аны монда- аны азатлык игълан иттеме? А? Юк, Аны азатлык игълан иттеме юкса дип? юк инде. Кара Монда әле. бит бөтен кеше интернет, э, социаль челтәрләрне, интернетны кулланучы барлык кеше ел Аңладым. кешесе дип 2000 дә- билгеләнгән. Әйе. әйе.
Юк, аңламадым мин бу сорауны.

Бу нәрсә?
Мине уйлап чыгаруга нигез салучы Ломоносов. Так.
Була. Все, Айдар белә инде моны точно. Көньяк Кореяда мин булган бүлмәдә йокларга куркалар.
Әтәш.
Һәм мине беренче тапкыр куллана башлауның очрагы ул Алтайдагы рудникларда.
Беттеме? Бетте.
Бу, Тәмам. бу нәрсә димәк өйдә дә булырга мөмкин, һәм Рудикта да булырга. Руза, Әйе. төсле пыяла. Ә нәрсәгә йокларга Ана куркалар музыка икән? белән- Белмим аларны башлама.
үз карьераларын кешеләрне аңлап бетереп булмый. Ә Нәрсәдә курыкканнарын мин каян белим аны? Курыкканнардыр бәлки. Ә төньякта курыкмыйлармы?
Төньякта ул юк бу димәк.

Төсләр түгел. Төсләр түгел.
Димәк, Ул Венера нирәндә?
Венера белән бәйле түгел инде. Юк, рудникларга бәйле рудникларга һәм бәйле. шулай ук өйдә дә кулланыла ала. Бу теге ни түгелме соң? Э, Зурайта торган лупа шикелле нәрсә. Өйдә кулланыла.
Һәм? И- Һәм Һәм аң- аңлатыгыз нәрсәгә? нәрсәгә шулай? Чөнки м, э, ул кояш нитеп, аның Яндырырга аркылы узып, яндырырга мөмкин нәрсәдер. Ә рудникта? Ә рудникта эретергә.
Эретәме юк? Эретә. Эретә. Яктырып җибәрсәң.
Бер бал бирәм, әмма юк.
Төнлә курыкканмын. Сез кояш төшеп, кояш төшмәде. Ай төшергә мөмкин. Ай яктысы төшергә мөмкин. Юк, бары бер бал.

Юк.
Юк.
Менә бу теге каска каска нидә э, фонарь теге яктырып тора торган. Шуннан шахтерлар. Ха? Шуннан коркалар.
Шуннан коркалар инде.
Кай нәрсәдән коркар тагын? Рудникта нәрсә эшләгән? Рудникта нәрсә эшләп була?
Рудникта коркмыйлар инде аңлавымча. Рудникта коркмый.
Алтайда.
Әйе, анда кулланалар. Так, Ана. э, бу нәрсә бу? Газовый э, ни, ни белән шартлау белән бәйледер бәлки. Э, Ломоносов бабай уйлап чыгарган, Кореяда Мгм. газлы- газовый лампаларны сүндереп куялар яки газны Әйе. сүндереп куялар. Арутика шартлар.
А, тегендә кулланалар шахтада. Дөрес әйтәм бит, әнә, ике балл. Мин бал куяр идем, яшәм. Искән раз.
Юк шул. Булмады әпәй. Бер бик зур подсказка әйтәм. Әйт.
Ул Ломоносов бабай безнең һава агымнарын өйрәнә торган була. Һава агымы, тизлеге, юнәлешен һәм шул тирәдә. Инде форточка була инде. Шул тирәдә. Булмасын өчен. Форточканы, форточканы сүндереп куялар, име? Сүндереп, ябып куялар инде. Хәзерге заманда бит кнопка басасың да сүндерәсең. Бөтен нәрсә кнопка белән. Кондиционернымы ни?
Юк. Юк, кондиционер түгел инде. Һава диләр. Рудникларда һава, менә кондиционер тирәсенә дә кирегез инде. Ну, рудникта... Бу вентилятор инде алай булгач. Әйе. Ну, тәм бит.
Менә бит.
Күрдеңме?
Мин сезгә булышты, фикер сөрешегезне алып карарга. Алай булгач, вентилятор дидем бит. Мин сиңа элегрәк әйтим, син ишетмәдең генә аны.

Җидегенә бу- бу Менә җи- мин судлап бармагач белмим шул үзем, шуңа күрә бу. Бу җиденче сорау булдымы? Әйе, бу интрига булып Данышып кала инде алырбыз. безнең. Интрига булып калсын, мин дә саный йөрим.
Һәм безнең, Математика белән һәм дуслык юк. безнең рубрика бар бит яңа, Әйе, так. сәхифә.
Ышанып тору. Юк, эх, безнең заманнарда дип атала. Һәм мин сезгә хәзер өч критерий бирәм, өч категория. Без бит төрле Сез шулар заманнар арасыннан вәкилләре.
берсен сайлап алырга тиешсез. Икегез дә берне Икегездә бер сорауга җавап бирәсез. Юк, берне. Берсен сайлап аласыз. Хәзер мин әйтәм. Тукта, тукта, тукта. Уртак фикергә.
Берсен.
Әйе, музыка, яшәү рәвеше һәм социаль тормыш. Сайла, Айдар. Мин килешәм, бөтенесен беләм. Аның заманалары ул. Аның заманалары.
Бу икегезгә дә. Ә, бу заманалы. Без сайларга тиеш шушы темаларның берсен икебез бергә килешеп, һәм аннан соң сорау була инде шушы тема буенча.
Ә сорауның җавабын без яңадан бергә бирәбезме, әллә аерым бирәбезме? Юк, инде сез икегез.
Һа, ярышып бирәбез. Сез бер-бергә заманалы. Музыка давай. Мин музыканы белмим, шуңа күрә аңа булсын җавабы. Әйдә, музыка. Мин беләм инде соң.
Музыка давай.
Ризамов музыка яшәү рәвеше социаль тормыш.
Музыка социаль тормышны мин белмим бөтенләй.
Музыка булсын. Олег Шинович дигән башкаручының. Китәннән. Әйдә социаль соручы.
Ярар инде аның исеменә бәйле, биографиясенә бәйле берәй бер дә юк монда. Ярар алайса. Э, Ялгыз кит турында җыры бар. Урысча мул? Урысча, ие.
Одинокий кит. Ялгыз кит турында җыр бар. Һәм Кит татарча һәм- ул кит дигән сүз. Кит. А, Кит кит, түгел, ярар, ярар. кит. Ярыш, ярыш. Һәм Кора ялгыз кит, уходи одинокий дигән бар, ярыш, әйе? ялгыз кит.
Ярар, ярар булды. Ялгызлык кит.
Һәм бу чын чынбарлыктагы кит турында. Чынбарлыктагы кит турында. Мискин. Һәм ул чынлыкта бик ялгыз. Кайда ул кит? Мабидикмы? Ни өчен ул иң ялгыз кит? А? Белмим мин ул китларны.
Туктале. Мин дә белмим.
Бу тукта, син сөйлисең нәрсә? Нинди кит турында сүз бара? Мәлесе җыртып, әле җырны җырларга кушасың.
Куып үйтегез.
Ни өчен ул иң ялгыз кит? Ни өчен ул? Хәтта аңа җыр да багышлаганнар менә. Times аның турында язган. Менә сиңа.
Times. Әйе.
Аның турында язам. Юк, аның турында 2004 елда. 2004 елда. 2004 елда. 2004 елда.
Аны 92 елдан бирле ялгышмасам ул китны күзәтәләр галимнәр һәм билгеле бер нәтиҗәгә чыгаралар. Чыгалар ни өчен аның менә шундый ялгыз булуына. Ә ул тере китмә соң ул нидер диме? Тере. Җан иясеме соң ул?
Җан иясе ул. А, җан иясеме? Җан иясе ул.
Җаны бар да казан. Кая?
Бу ну ташлаган что ли бирәк башка кит?

Белмим, бәлки аның бардыр. Чөнки ул бер шушы диңгездә бердән бер кит сакланып калган. Аның бер дефекты бардыр. Аның әйе. Койрыгы юк аның. Юк, койрыгы бар аның. Фонтаны юк алай булгач.
Һәм шуңа күрә башка китлар аның белән аралашмыйлар име? Ә ул җырлый белми. Җырлый белми ул. Ул менә Китлар җырлыйлар, ул җырлый белми димәк. Шуңа күрә сер шуңа. Ул җырлый белә, әмма

Монтажда эшләрсез. Ярар, бу безнең монтажерга Айдар, син хәйләкәр булып чыктың әле бит. Әйдә. Тугызынчы сорауга килеп җиткәнбез инде. Безнең тагын бер сорау калаймы?
Ансы җиңүчегә генә булачак. Ну, бергә мин котылам икән. Бергә уйлап утыра аласыз шулай. 1972 елда бер индус Джон Леннонга сәяхәт итәргә акча сорап хат яза. Минем сәяхәт тез килә, акча бир миңа ди. Һәм музыкант аңа җавап бирә. Так. Ул аңа бер әйбер эшләргә куша. Әйе. Күз алдына китер диме? Менә, менә бер әйбер эшлә һәм син дөньяны күрә алачаксың, ди. Нәрсә эшләргә куша ул аңа? Җыр яз дип әйтә.
Матур җыр яз, бөтен дөньяга танылсын ул җыр. Аннан соң син бөтен дөнья, дөнья сине күрәчәк дип әйтә һәм син бөтен дөньяны күрәсең, ди. Бер бал юк.
Менә күрми шул бер бал җыеп утырам инде мескин. Так. Нәрсә, ну, Ләймәтин нәрсә ди ул бөтен сорауга җавабы? Нәрсә ди? Күз алдына китер, хыяллан.
Imagine. Әйе. All the people һәм башка сүзләр. Әйе. Бу дөрес дөрес дөрес җавап. Каякын?
Әйе, ул Мөленнең логикасы туры килә. Ул медитировать итәргә куша һәм үзеңнең аңыңда, хыялларыңда. Ике түгел. А? Ике ике түгел, бер балаңа да. Ике аңа. Китәрнән ул бит җыр диде, ә син әйтәсең, медитировать дисең. Җыр белән медитация арасында арма бар бит. Күз алдына Күз китер алдыңа дигән җыр. китер ди, Һәм бит җыры хыяллан шундый.
ди. Күз алдына Әрәм китер. иттеләр инде.
ярар.
Һәм бу сорауны икенче өлешләп бара әле безнең. А, аңа да ике балл биреләме?
Э, Реванш Мин, барабыз. мин, мин уйлармын, ничек җавап бирү үзә карап. Э, Һәм 95 елда бу индус ахыр чиктә үзенең сәяхәтен, ну, сәяхәткә бара ала. Каян акча таба ул аңа?

Әле санасыннар әле, каян Әйе, әле санасыннар әле. Без хәзер Мин күп сөйләштем, ләкин балаларым булмады. Шул бер эш бал җыйганмын. Безгә әйтәләр, кемнең ничә бал җыйганын.
Әйдәгез, жюри. Әйтегез. Әйе. Менә безне санап утырды Камилия, кабул әйтә хәзер. Искәндәрдә 11 бал һәм Айдарда 14.

Икенче урыны белән котлыйбыз. Ә өченче урын кемгә? Миңа өченче урын. А, алайса ярый. Сезне бутап утырганым өчен.
Һәм Айдарга Айдар безнең беренче урын алды. Хәзер минеки минеки читалар сорап бирәр да. Давай, мин көлеп утырам.
Әйе, һәм нибары бер генә сорау калды. Ул бер сорау. Җавап бирсәк, сиңа кактус. Җимешә кактусмы?
Әйе, җимешкә кактус. Кактус, кактус.
Ул кактусны инде ничә чыгарылыш рәттән алып китә алмыйлар безнең. Шулаймы? Ул шундый ә, тылсымлы кактус. Соңгы сорауга җавап бирә алмыйлар да? Әйе, тылсымлы кактус булды ул безнең. Никтер безнең белән калырга тели һаман. Әйдә, әйдә син бу закончалыкны боз инде. Әйдә, боз инде, боз әйдә, әйдә. Э, мин сезгә хәзер күрсәтәм бер сурәт һәм сез минем сорауларга җавап бирергә тиеш буласыз. Картина буенча сораулар инде. Әйе, рәсемгә бәйле. Менә хәзер күрсәтәм мин сезгә бер сын. Башта миңа күрсәт.
Нишләп?
Мин чөнки җавабын беләм аның. Сез карагыз башта. Ух ты, вообще ужас.
Ярый, Аллага шөкер, мин җиңүче түгел әле. Менә, күрдегез име? Хәзер сорау. Менә бу сын э, Багам утрауларындагы суда урнаштырылган. Суда урнаштырылган. Су Һәм- эчендә океанда инде былай. Әйе, һәм аның суда булуына ике сәбәп бар. Һәм менә шул ике сәбәпне әйтергә кирәк. Әлеге сәбәпләр берсе аның фәнни яктан аңлатыла, ә икенчесе сәнгать ягыннан аңлатыла. Аңлат, аңлат әле, сиңа, миңа түгел. Кирәге юк ул кактусның.
Сезгә барып булмый инде ул кактус. Алай булган Аллага шөкер бит. Минем менә шундый закончалык бар, үземнең тормышымда минем өйдә яки эшләгән җирдә кактуслар бик үсмиләр.

Әйе, бу күк шикелле. Күктә йолдызлар, күктә кояш. Тагын нәрсә бар күктә?
Ай. Һәм? Һәм болытлар.
Болытлар.
Шуннан?
Шуннан. Әгәр дә бу күрә икән, күктәге болытларны, ул кычкыра, йөрмәгез, салкын, урамда дип. Ул инде нәрсәдер.
Белмим, бу кайдыр, бәлки чыннан да шулай кайдыр омтылган Э, кеше символыдыр бу шундый э, сәнгатькә дигәндә ул әйдәгез ул мифологияга бәйле мифология бәйле сирена
медуза горгона юк алар түгел
багам утрауларында нәрсә шып так багам утраулары кайсы дәүләттә булсын багам утрауларына бәйләнмибез менә моны күк дип уйладык бит инде ме һәм кешеләр э, йөреп баручы ниләр ул ни шикелле ни шикелле йолдызлар шикелле күктәге

Карап була анда? Юк. Баткан карап?
Караплар бәрелеп катсынсы. Белмим. Юк, бу бу сын бәлки бер карапта булгандыр. Шунда төшеп киткәнме?
Шунда төшеп киткәндер дә. Аны махсус төшергән. Махсус, махсус состына. Шуннан астан карап торсын өчен, дәйме? Кеше күрде.
Так, ә күктә, күк йөзендә нәрсәләр бар дидең әле син тагын? Сез әйттегез аны? Мин әйттем. Сез әйттегез, санадыгыз аны нәрсәләр бар икән? Кояш, ай. Моны күк дип уйлыйк, астан карыйк.
Мифология, гәүдә торышы.
Гүбит табигый гәүдә торышы түгел инде, нормаль кеше байтыр мөмкин инде. Әйе.
Нәрсә эшли шикелле ул? Кача.
Юк.
Бата. Юк.
Табына.
Табынмый.
Дога кылмый, дога кылмый инде байтыр. Юк. Көтә ул.
Көтә, кемне көтә?

Теге бу кактус бакчачыны күрмәгән шикелле. Так. Тимәгез кактуска бик яхшы халәттә ул безнең. Яхшы Димәк, булды. кактус безнең үзебез- үзебездә калды. Бәлки, Алла- Аллага бәлки, шөкер дип әйтәсеңме? бәлки хай- хәерлесе шулдыр аның бездә калуы. Миңа килсә ул һәлак булыр иде мин. Валлахи дим. Әйе, ул бездә калды. Мгм. Шунысы яхшырак. Димәк, тагын бер кабатлап үтәм инде. Безнең

Һәм 14 балл белән Айдар Шәхин безнең беренче урын алды. Алкышлар. Рәхмәт килгәнегез өчен. Мин бик борчылган идем сез килгәнче.
Ничек утырырмын мин? Ничек борчылган? Нәрсә өчен борчылган? Менә шулай инде.
Борчылдым инде. Айдар килә дип борчылгансың. Бик акыллы кешеләр янында ничек утырыйм инде мин дип уйлаган идем. Ну, сорауларың, слушай, бигрәк акыллы булды. Но только миңа бер сорау ошамады. Сиңа иң ошаган сорау миңа ошамады. Сезгә ул ошамый башлады чөнки. Чөнки мин 2006 елда бердә мине